Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV. I bring our sister Cora. Mm-hmm. Cora Obidi, I bring her content come my channel today, come our table now. Who made am to my table now? Cora Kitchen. Wax, wax, wax. Yes. Now she made, made am to my table today, my beautiful people. I bring this our sister Cora Kitchen. I go like make we hear from her before me dey drop my own opinion. Let's hear from her.

Yeah if you're supporting me because you're wanting me to do the following things support you comment on your page like and subscribe to you tell my fans to like just get out if you're supporting me because you actually love what I'm doing, I'm making music that you like, I make you happy, I make you, you know, sometimes put a smile on your face, I'm goofy enough to, you know, make you happy sometimes, you can stay here. This place is not for anybody with some sick, twisted agenda. It is for love, genuine love.

E get as e be o. We dey try to promote some Kenyan vlogger, dem dey insult us join am say every time na so so di wan go Ayamawa we dey do their thumbnail. Then you taking Korah video to create a content, you are still expecting something out of it? You are still expecting her to notice you? You fit go her channel go write there at least her audience dem go dey see you for me going to those big big YouTubers write for there use my channel to write for there i no dey tell dem make dem see me i dey tell their follower say i dey there i dey tell their follower as dem see maybe naija daughter i write maybe the day wey i do uh, the person the vlogger or the big youtuber video the, the way my video go flash enter their you know any part of where they dey at least one or two people go pick i don see this person for comment section oh and let me hear wetin e dey talk about this our eh, eh, eh, eh, love our lover our big fans when dem dey follow our person when i dey follow let me hear how many people Cora wan support let's ask ourselves let me and you Cora wey get six point something me How many people kora wan fit support? How many people kora wan fit drop comment for their comment section? How ma no make una drop am in the comment section. Can kora support me wan even get one thousand subscriber I no believe say I go fit follow one thousand people I no believe say I fit even follow five hundred people why sometimes when you dey follow person follow am because of you love that person or because wetin that person dey do you like am or because of you dey learn something out of it I no dey talk am for all comic um content creator, I dey talk am for like me now, people wey I dey react to like all those I Amawa, I go dey expect I Amawa, I Amawa fit watch my video, e no go just comment or I go dey expect um Nello or I go dey expect um Woodmaya or I go dey expect um which people I wan expect? Okay as I dey do this Quora video now, I dey expect am to come and watch me and drop me comment, you know how many as I sit down, you know how many people sit down for Quora matter? If you dey watch person, first of all, meanwhile you still dey even dey be upcoming, I still dey grow wetin I dey talk if you wan subscribe to me I no dey in rush of I must hit if you like wetin I dey do subscribe if you dey learn something wetin I dey do subscribe if I dey make you smile subscribe no subscribe because you want me to come your house you understand the little view wey I dey get I'm okay with it Meanwhile, dey even dey grow o. Talk of person wey don get one six point something, sometimes let's give her, sometimes we just want people to talk. Atiku na hear say she say she no dey do advert, she love her um follower. He go come tell dem say imagine person like this na him bring one particular something come outside, people go buy am because mother of two look her stomach. You know how many people go dey call am say make he do advert for dem, she no gree because she know say na fake but many all those our star na wetin dem take dey survive, dem go carry camera use am paint their skin, dem go buy whole one cream, na this one I dey rub o, if you see dem for ground e go be like say you wan you wan vommy, yes many dey happen like that. For me I no see wetin una still dey accuse am for dey drag her put I no see you create content then dey your lane you dey create your content let her dey create her content for me I dey go her house when I dey I come start to dey follow her na when that her first cry that her first cry wey say her husband wan that video I even make am inside how many months ago na no no wey I make that video please for me if you dey like if you like person like am with no you no you no expect anything in return let that person by himself notice you let that person by himself say ah this person i know some people dey really dey genuinely dey support me with this my naija daughter i know them and some people still know how i still dey support them i no need to open my mouth tell them they no need to open their mouth tell me and she still mention say if you dey if you love person love am with unconditional eh, attach attach on it eh, i need something maybe you love person then you come dey expect that something in return no she mention am say her fans she know her real fans imagine tomorrow i, bl- I blow imagine tomorrow god just you know god just lift me i know some people i know some people when i no fit ever leave dem if god in fact say this youtube i go use am do something i go use am make name i know some people those kind of people i no believe say i go ever fit people like that she say she get their contact she say sometimes if you no dey see them she go contact them those are the people who dey start with her who dey still dey with her you no expect her to know person like me when i just started to follow her the time of her husband time you no expect her to know me Okay just because she and her husband get quarrel dem go their separate way then you come dey talk on your channel make sure you know how many people dey her side dey talk for their channel say no Kora is the right Kora is Kora right her husband you know how many channel and that video wey you make you make dollar inside you monetize that video you make dollar inside you still dey expect am to know you hey this world oh my people you make dollar out of that content you are still expecting this lady to know you When dollar don ready see you, don ready pay you, you still dey expect am to abeg na im make anything wey you dey do no do am because of say notice me I no like am when you dey do something do am because e come out from your mind and don't let anybody to force you for wetin you no like wetin you no wan do and no do something because this person go pay me in return no do am if you dey do something do am because e dey your mind and God place am for your mind Wen you do something you are expect wen dat person no do am for you, you go broke down. But wen you do something without you are not expecting anything in return, no matter dat person show you one kind character, you will not notice am, you will not even see am. Let do things because we wan do am, no be sey because I dey do am because eye service, no. And don dey see am na many vlogger, many big big youtuber dem dey complain dis thing. Say some people go close to them just because wetin dem wan get. Why we human being are like that? Can't we be real for once? Be real. Then if that person wan support you, wan join you, wan you know support you, he can support you with him own mind. God can place that thing for his for her mind or for his mind, not you forcing yourself. How could you just bring bring sister and sister? You wan use them knack head? For me I talk about um Naxi, I say Naxi see wetin your sister dey pass through now when dem just demonetize the channel. Talk of you report people um channel, dem bring am down. E no make sense, I talk about that thing. Then you dey tell Korah now, you dey tell Korah say wetin e sister, if e sister no even do anything for am, if e family member no even do, e no dey do e thing make e family member join am. If you be con ten t creator, I believe many of we wey we be con ten t creator, we can boast now say many of our family member dem no, when you start am, dem no join you.

If your sis your friend do you something, you no fit your um your friend do you something and im sister do am something, e can never be the same. He can put friend out but she or he can never put sister out. There is you fit play sister but you no fit pull am out say everlasting e no ever be your sister, it can never happen. Something go happen today dem go mention your name. My phone full I need to delete na I take lost a lot of video yesterday and the video wey I even make e no be sey e make sense. Una understand? I no even know where I for stop. Well, I don drop my own opinion, when you dey do something, do am without you are not expecting anything in return so that you no broke down and no dey follow person because of you want that person to notice you, mostly those big big youtuber, don't ever put am for your head say I dey follow am e go notice you, no, you are there to advertise yourself for for her auden audience or for hin audience to know you you no dey advertise yourself if I go any big youtuber I no dey dey there say make she or he know me o no no no no I'm there because their picture must dey my thumbnail I'm there to tell her fans say this kind channel dey exist you dey do something then make the person notice you please let's respect ourselves if you no dey enjoy wetin you dey watch for that house please Pack your belong akaya If you dey learn something for there Please sit down If e dey make you dey laugh Please sit down If you like her music Her wax wax No be only Kora Anybody at all Sit down and download on it If you dey take one video From her video Go use am create Why why not Ehn she dey give you news You dey go there go read news Then you sit down for your her channel to know To analyse am Why not Why you no go there You If you no go fam You fit carry di um if you no go farm how you fit take get um yam, plantain, yam no just meet you for house you need to go farm, you need to go bush go harvest yam so dat you go see am eat, yam no just by imself comot for ground come meet you naim we be if you be um reactor pipu wey dey react to con ten t okay na dis one I get to talk o I no know I no know how my pipu see am yes na dis one I get to talk at least small small small small I go dey bring um my sister cora obidi to my channel to dey use am dey build my facebook page if you no dey follow me for facebook page wetin you dey wait for please dey follow me for facebook page okay i go dey bring all those news come for una cora and other news also i go dey bring am come for una okay na this one get to talk cora sis be yourself do your thing you still talk about dress if na naija and you cause go slow ah no be some people go dey insult you when some except the city If na village dem go carry cloth you know wrap you but if you be girl wen just dey grow me those days I love short I love short o I love short I love open but now I no fit say I go fit I fit wear that kind thing again o I no believe una believe ah I love short o hey mostly girl wen from hair full